Ti'n barod am flwyddyn arall? Yy, swn i'n dweud, yndw.
Awn ni mynd i gynhesu, ie? Ie, yeah, gen i mynd. Wel, mae'n neis iawn fan hyn, yn dwi? Fi'n teimlo fel fi ar set dawnt yn abu, ydy'r te'n plesio Elfyn? Ydy, good.
Gorffen yn barod.
Ti eisiau un arall? Na, fi'n iawn am wan, diolch. Um, mae rai fi ofyn i ti i ddechrau, uh, siwt ti'n teimlo, achos gys ti ddamwen cwmp off dy feic cyn Nadolig. Shwt wyt ti? Ie, teimla eitha ok erbyn wan diolch. Yn sicr oedd o ddim y y ffordd gorau i i ddechrau'r yy tymor ffwr o'r ralio gen i ddeud. Ond ie, erbyn hyn ma di gwella, dwi di bod yn y car wthnos dwetha, pob peth yn teimlo'n iawn wedyn yy ie, ar y cyfan fydd o ddim yn broblem dwi'm yn meddwl. Ges ti amser i ymlacio rywfaint dros Nadolig neu nath recovery i'r ddaw ma yn cymryd drosodd? A, na, gaethon ni amser rhoi traed fyny. Oedd Donna ddim rhy bles bod fi wedi gwario chydig bach mwy o amser ffwrn na be o'n i fod dros Dolig, ond ie, ar y cyfan popeth yn iawn. Cyn bod ni'n edrych ymlaen at lenni de a'r tymor sydd i ddod, ger ni cael mynd nôl i llynedd, wyt ti'n gymharol hapus da siwr â'th pethau? Dwi byth yn hapus, oni bai bod rhywun yn ennill wrth gwrs, ond dipyn gwell na'r tymor cynt, 'swn i 'di gweud tymor mor wael yn Yn 2022 wedyn o leia mae symud mlaen i i gellu ennill rallis eto yn y car ma bod ar y cyfan lot mwy gystadleuol yn yn beth positif ond wrth gwrs fysen i di licio jyst neu un neu ddau o bethe'n well a a falle sy'n edi roi ni mewn sefyllfa cryfach i i gwffio am y bencampwriaeth. Ie, yn amlwg, ennill tair rali llynedd, y mwyaf ti 'di ennill mewn un tymor eriod. Oedd 'na uchafbwynt, un o'r, un o'r buddugoliaethau 'na? Oedd y tair yn sbesial mewn ffyrdd eu hunain mewn ffordd. Ie, ac o gallu ennill Rali Japan, wrth gwrs, yn rali adre i Toyota, Yn beth sbesial ac wrth gwrs oedd o'n 13 hefyd i'r tîm wedyn yy ie hynna'n neis iawn ar ôl methu llynedd oedd o'n neis gael gael gorffen y tymor ar nodyn uchel. Ac wrth gwrs yn Toyota eleni ti yw gyrrwr rif un. Ydy hwnna'n dod â ychydig bach mwy o bwysau byddet ti'n gweud neu ti'n hapus i gymryd yr awenau 'na? Dwi'm yn meddwl fod o'n newid y pwysau rhyw lawer o fewn y tîm i fod yn deg. Mae Seb a Kalle wrth gwrs dal yn dreifio iddyn ni a'r ddau yn yn rhannu'r car neu yn wneud llai o'r o'r ralïau. Dwi'm yn meddwl fydd y y cyflymdra yn y bencampwriaeth dim llai ond wrth gwrs mae 'na un un yy player yn llai os lici di yn mynd am y bencampwriaeth. Ydy'n deg i ŵeud fod dy gystadleuaeth i Toyota yn fwy nag eriôd eleni pan ti'n edrych ar Hyundai? A, fyddwn i'n yn yn debygol o o gytuno efo efo hynny. Dwi'n me'wl fod y car yn barod wedi dangos fa mor gry ydi o mewn mewn rhai ralïe a yym dau gyrrwr cry efo nhw hefyd wrth gwrs llawn amser wedyn ie dwi siŵr fy' 'na ddipyn o sialens yn dod yn ffordd ni leni a dyn ni hefyd yn gwybod fod gennyn ni lefydd dyn ni angen gwella efo'r car wedyn rhaid aros i weld sut eith hi wrth gwrs dyn ni byth yn gwybod yn y gêm yma ond dyn ni eisiau trio yn elyn uchel. Ydyn ni'n edrych mlaen at tymor leni de? Wyt ti'n edrych ar y calendr ac yn targedu pa ralïau licet ti ennill? Ti 'di ennill sawl un ohonyn nhw sy ar y calendr yn barod. Wyt ti'n edrych ar ail-ennill rheina neu edrych ar ralis penodol arall?

Mae'n o, mae o'n, ti'n sport lle mae gymaint o bethe'n gallu mynd yn dde erbyn di. Mae rhaid ti dda- dargedu wneud y gorau yn bob man yn hytrach na neu roed yr egni i gyd mewn i jyst un neu ddwy o rallis yn y flwyddyn. Nawr maen nhw'n gweud, Elfyn, mai dy oedran di, fi'n mynd i ddatgelu i bawb nawr beth yw dy oedran di, 35, yw'r oedran ddelfrydol i fod yn yrrwr rali. Dyma'r peak age maen nhw'n gweud. Fyddet ti'n cytuno 'da 'na, neu be wnei di o hwnna? Wel wrth gwrs dwi'n meddwl mae'r mae'r peak age 'swn i'n deud yn dod lawr yn ôl model Caled Rowan Pera fyswn i'n deud wrth gwrs. Blynyddoedd sydd 'di pasio wrth gwrs oedd profiad yn yn hanfodol i allu fod yn yn yn successful yn y yn y busnes yma ond wrth gwrs efo mwy o fideo a'r technoleg sy gennym ni ŵan dwi'n meddwl fod o'n yn galluogi rwy'n fod yn yn llwyddiannus lot mwy cynnar yn ei yn ei gyrfa yym wedyn ie dwi'm yn siŵr os di hwnna'n yn yn marc yym peak p'un ai over the hill erbyn erbyn dyddiau yma ond gewn ni weld dwi'm yn gwybod dwi dal yn mwynhau be dwi'n neud yym dan ni'n gweld i fod â Rhywfaint o gyflymdra dal wedyn dal i fynd am wan. Pan fi'n darllen ar y cyfryngau cymdeithasol fi'n gwybod falle bod ti ddim yn un sy'n darllen y sylwadau a'r comments i gyd ond pan mae'r cwestiwn yn cael ei holi pwy fydd pencampwyr y byd eleni, dy enw di sy'n codi yn amlach na neb. Shwt mae hwnna'n hala ti deimlo? Ai 'leni yw dy flwyddyn di? Pwy a ŵyr, mae yna lot o bobl o'r o'r viewers lici di fod fod hon yn yn blwyddyn hawdd i ennill y bencampwriaeth ond t'bod mae Seb a Kalle mynd i fod ar y rallies i gyd ma' nhw rhan amlaf mynd i ddechrau efo safle ar y ffordd well na ni wedyn mewn ffordd mae lot mwy anodd ennill rallies leni y gwir amdani ydy fod t'bod y y cyflymdra yn yn dal yn mynd i fo'n uchel ag wrth gwrs mae'r sialens gen y ddau yn y Hyundai mynd i fo'n uchel hefyd wedyn yy Ie, cymryd dim byd am. Yn ganiataol wrth gwrs, a dwi dal yn meddwl fydd hi, fydd hi dipyn o frwydr am, am y bencampwriaeth eleni. Mae rhaid fi weud, fi yn lico lliw y Yaris newydd yn ddu, mae'n edrych yn fast, Elfyn. Ydw yn, neu'r un peth? Yy ma'r car mwy na lai rhyfedd i fod yn deg ond yy yndi ma'r car yn edrych yn yn smart dwi'm yn gwbo sut olwg fydd yna arno fo erbyn diwedd rali wedi deud na dydi dydi fel arfer ddim y y lliw ore am cuddio scratches wedyn yy falle fydd angen fo chydig bach mwy gofalus efo fo. Ma lot o sôn di bod yn y newyddion yn yn yr wthnosa dwetha ma am y ffaith galle car rali dau yn mynd i gymryd lle fel y prif gategori yn lle car rali un, be neidio hyn? A dwi ddim yn newid specific swn i'n licio gweld, a dwi'n deall fod na angen am am newid, dydi'r bencampwriaeth ddim mewn lle yym iach iawn ar y funud, mae'n mae'n deg i ddeud ma' na rhy chydig o geir yna yym ag wrth gwrs y y brif reswm ydi ma' ma' nhw wedi mynd rhy ddrud, ma' nhw'n gyfnwys dros ben mewn mewn un llaw. Mae lot o o darnau ar y ceir yn ofnadwy o ddrud wedyn. Mae yna rhywbeth angen i newid. Yr unig drafferth dwi'n gweld ydy fod y ceir Rali 2 rhy araf. Dyn nhw ddim cweit digon spectacular i fi fod y y prif gategori yn y bencampwriaeth. Dwi'n gweld roed nhw mewn fel chydig bach o panic reaction a dyle fod rhywbeth digelu i blanio neu wedi'w i'w wneud amdan hyn. dipyn yn gynt, dwi ddim yn gweld yr y categori o'r gair yma 'di bod yr yr yr success story fysen ni 'di licio gweld. Yym wedyn i fi mae eisiau ffindio rhywbeth yn y canol, yy rhywbeth sy'n mwy rhesymol i'w redeg, falle efo o leia yy 400 yy horsepower os mwy grêt ond t'mod does na'm angen i hynny fod yn yn yn ddrud mewn ffordd i i gael y sort yna bywyd, chydig bach o aero. Yym a ie dwi'n teimlo fydde fydde hynna'n helpu o leia cytio coste yy dwi'm yn gwybod os o'n dod â a manufacturers newydd i mewn dwi'm yn gwybod ond o leia fydde fo'n agor y drws falle i fwy o privateers fod yn involved. Fel ni'n sôn, mae lot o gefnogaeth i ti ar y cyfryngau cymdeithasol. Lot o ffans o Gymru a dros y byd yn dy gefnogi di, yn teithio i dy gefnogi di ar ralis. Oes gyda ti neges iddyn nhw? Ie, wel dwi'n lwcus iawn i gael cefnogaeth grêt o o Gymru a ar draws y byd i fod yn yn deg, ond wrth gwrs dwi'n sori rili mewn ffordd fod 'na ddim rali yn Brydain ddim chwaneg yn specific yng Nghymru i ni allu yy t'bod dod i dod i gael rali yym Ar ar tir adre 'lly wedyn yy ie ma' hynna'n siom. Dwi dal yn yn yn gwerthfawrogi y y gefnogaeth 'dyn ni'n ga'l, ma' lot o o fflagie dreigie coch yn yn yn popio fyny ar ochor y ar ochor y ffyrdd hyd yn oed mewn mewn gwledydd eitha pell wedyn yy ma' hynna o hyd yn neis i weld a wrth gwrs dwi'n dwi'n gwerthfawrogi'r yy gefnogaeth. Wyt ti yn sylwi arnyn nhw pan ti yn y car, wyt ti? Na, na. Dwi'm yn gallu gweld rhai... Dwi'm yn gallu nabod y gwynebau, ond dwi o hyd yn gallu weld gwraig goch, yndw. A mae rhai hwb bach i ti siŵr o fod? Wel, mae'n neis, neis gweld o, ti'n gwybod, a ti wrth gwrs yn trio peidio mynd rhy distracted, ond ie, alli ddim methu nhw. Wel, diolch ti Elfyn am dy amser heddi. Pob lwc ym Monti a drwy'r tymor i gyd. Ie, diolch yn fawr, wrth gwrs, 'na ni. Drio'n gore a gobeithio allen ni ddod â'r trofi adre i Gymru. Croesi bysedd.